Özende.
Men, ııı.
Ana-baba aqqında men soradım. Iıı, yoq, Potsalada doğğanımda başlayam da. E, e, e. Men Potsalada doğdım, yigirmi altıncı yılı. Yigirmi doğuzuncu yılı Rasqıla açuvnıya başladı. Rasqıla açuvnıya başlağanda babam Tükânlarnı satıp, evin satıp ketti qız. Evden otuz kilometr Praydovskiy rayon bar edi. Praydovskiy rayonğa barıp yerleştik köyge. Soñ, ondan soñ men otuz beşinci yılı, otuz beşinci yılı oqumağa başladım mektepte, birinci sınıf, ekinci sınıf. Soñ Kermençikte, Bağçalar rayonında bir tam otura edi, bir özü otura, yetmiş yaşında, keldi, prost etti anamlardan, babamdan, meni beriñ Feminemağa, menim yanıma otursın, bir özüm, o-bu. Soñ men kettim anda, Kermençikke, anda üçünci, dörtünci sınıfnı bitirdim Kermençikte. Anda dörtünci sınıftan başqa ne yoq. Soñ Dörtünci sınıfnı bitirgen soñ potsalağa kettim internette yatıp oqumağa. Yedinci sınıfnı bitirdim, on dörtünci, qırq birinci yılı. Qırq birinci yılı cenk başladı. Ana, cenk başlağan soñ men qaytıp keldim mında. Anamlarnıñ yanında oturam. Anamlarda Çoq cibermeyler meni anda, anda sen barsañ partizanlarğa ne derler, o, bu dep. Soñ ceñ başlağanıñ eki, eki ay keçtim, keçmedim, bizim yaşlarnı toplap Perekopqa okop qazmağa ciberdiler, protitankovıy. Qızlar, yaşlar ordayın barıp anda netip keldik. Soñ Ondan kelgen soñ endi kolhozın ayvanlarını Krasnodarğa aydaycaqlar. Olarğa, onlarnı aydamaq içün bizlerni nazlançlı ettiler, aña azırlanıp turıñlar. Qaçıncı senesi?
Qırq birinci yılı, ceñ başlağan soñ. Ana soñ biz ayvanlarnı, üç tane oğlan, Soñra naçalnikmiz rus adamı edi. Üç oğlan, apayınen o edi, biz beş danemiz. Ayvanlarnı aşağı aydap başladıq. Ana, bir kün ketemiz yigirmi kilometr, bir kün ketemiz otuz kilometr, bir kün daa nasıl, ne, o da tek ana hitrlikte bar eken, doğru aydatmadı. Doğandan haber kele, Keriç pereonında barğan ayvanlarnı bamite de nemseler cibermeyler oyaqqa de. Sol ayda aytacağım ondayın, kettik, kettik, Fedosiyanıñ yanına barğanda, endi bizge perekoptan atılğan bomba sesleri de eşitilip başladı. Soñ o ecesi anda Netken soñ, ayvanlarnı ekinci künü çıqtı, eki dane, üç dane komandir, ofiser edi, yani sovetskiy ofiserler, peşatnıy nemeleri bar, kösterdiler, vot, dedi, sizni ayvanlarıñıznı biz alacamız, dedi, vot, mına sizge podpiska beremiz, peşatnıy neleri, hepsi, ayvanlarnı aldılar. Soñ bizler endi ayvanlarnı alğan soñ artqa qaytamız. Artqa qayttıq, bir kün qayttıq, keldik bir köyge, Nemse köyü edi. Köyniñ içinde bir adam qalmağan, nemseler soldat etken ediler. Soñ bir üyge kirdik, soñ aqşam istedi, soñ soldatlar bar edi, sovet, oboz, deyiver, arabanen yürgenler. Oturalar, soñ bir dane sen bir laf etseñ deyim, ya deyim, mına endi avtomat sesleri eşitilip başladı, avtomat. Soñ deyim, ya sizde deyim, mına kelseler şimdi ne nazal olacaq, ey, fronttan qalğanşı bereler bizge, ondayınşı yetişmey, dep laf etti ondayın. Soñ bir yarım saat keçti, kün batmağa başlağanda bular kettiler. Qaçalar endi da, endi Simferopol, Qahqarğa. Soñ olar da çıqqan soñ, başladılar olarnı bamit etmege, yolda olarnı. Köyge bir bomba taşlamadılar. Ana şu gecesi biz kirdik o evge, krovatlar boş, krovattan oturmağa, yatmağa yer çoq, bar. Üç tanemiz, geceniñ bir malinde üç tane nemse soldatı kirdi, Bir dane oğlanıñ şene voyennıy şineli bar edi üstünde. Onı baqtı, Şamal urdı oña. Bitta baqqan soñ, yaşlı, a? A, etkende ayt, başqa laf olmadı. Çıqıp kettiler. Ana saba turdıq, saba turdıq, nemeden, köyniñ çetinden, okoplardan qollarını köterip çıqa soldatlar. Soñ saba turdıq, endi ana uyaq-buyaq olğan bizni aşağıdıq bu yerde. Soñ biz endi dedik, ketemiz. Arabanı rumenler aldılar, atlarnı. O rumenler pek severdi at, araba. Soñ o naçalnikimiz ayttı, olmasa siz ketiñ, dedi. Biz. Yavaş-yavaş, dedi, ketemiz, apaynen qart, esli adamlar. Ana biz kettik. Üçünci künü kelip çıqtıq üyge. Biz üyge kelgende endi köyde nemseler bar edi. Soñ ana o, ondayın işte cenk etti. Cenk bitken soñ, bizim geri kelgen soñ bizlerni Trud armiyağa aldılar. Trud armiyada oldıq üç yıldan ziyade. Soñ Trud armiyadan qaytıp keldim Samarqandqa. Anamlarnıñ, anam qundaq balası. Oğlanıñ lafı da olmay. Anam, qundaq balası, eki qardaşım, bir qundaq balası bir yaşında edi. Soñ qardaşım, otuz üç senesi balası, toqta, bir yerde, bir yerde men. Anda açtım ğaliba tekrar. Qırq qundaq balası o uje qırq dörtünci şey olğanca etecek bu yerde anda açtım. Ana soñ aytacağım işte Turnıda armiyadan Samarqandqa kelgen soñ soñ qıdırıp taptım anamlarnı kirdim anda Stantsiya Samarqandqa razgruzici pogruska razgruzici kanto bar edi, ana gruzçik kirdim, işledim, işleymen, soñ şay bir poezddan tüşken adamlar rast kelip, ondan laf etip nettik, anamlarnı taptım. Soñ anamlarnı tapqan soñ anamlarğa Vizu bermek ama ya o qayda ne olacağını bilmeysiñ. Men yaşım, ondan soñ o zamanları men vokzaldam o osuv ne. Soñ bir köydeşimiz bar edi, Abdraşit. Onı taptım, oña barğan soñ ayttı, bir apay, tatar apayı sekretar işley Bogşamalskiy rayonda, dedi, oña bar, dedi, o saña polojenieni añlatır, dedi. Soñana bardım oña, o dedi, özüm de aqçımda az qalğan edi endi, o dedi, şimdi dedi, Flipov, naçalnik nad natsionalnıym voprosov Flipov dedi, o çıqa ketti, onıñ yerine dedi, Yaya Yagyayev dedi, tatar mayor edi, bu polkovnik edim, Onu da meşat ete, dedi. No, bilmeyim, barsaqnda fayda olurım, olmazım, dedi. Barıp baqarsıñ, dedi. Bardım. Bardım, ey, qardaşım, dedi, men bir şey yapıp olmayım, dedi. Rusçalap etemiz. Soñ bu Freyponıñ zameçilli bar eken, bir apay, keldi, ulan, otkuda vi o. Başlarım. E. Ana,

Soñra kapitan da keldi. Kapitan bir yahşı adam edi. Kapitanı da ukrain svetboboymi. Soñ aytacağım, çıqtım, kettim. Kettim, bardım, o apayğa ayttım, nege, o sekreter apayğa, adlarını da unuttum paşti. Dedim, mına bundanşı, dedim. Ey, dedi. Qorqasma, dedi Flipov Kegerson, dedi, men dizbent eterim, dedi, ana, yapar o, dedi. Aşa aytacağım, bir daa barmadım. No, bardı bir üç künden, dört künden soñ, daa Flipov yoq edi. Men kak raz vizuvnen kelgen ediler, neme, Krasnoyarskıy kraydan, tatar Şimdi mına bizim mememiziñ, kiyevimiziñ ağası nen şey ablashıq tatar laf etemiz, kapitan külip-külip kete mağan. Ketmedin de baqıp onday. Soñ aytacağım, ana ondan soñ bir qaç kün kelgen soñ Plyupov keldi, Altı yüz kuruş aqçam qalğan edi, o zaman onı berdim. Ana, ber edi oña, şimdi, ya berdi, neme, na propi, razreşeniye bere propiskağa. A propiskağa barğanda adım Femi yerine Fema yazdı. Soñ dedim, ya, nece Fema, dedim, idi i vhodi, a to, dedi. Onday vaqıtlar edi. Şay, ondan soñ bardım, bazarğa eki dane çizmam qalğan edi. Tolçoqqa kirdim. Onı satmağa, satayım da dedim, hut ana paqa tuda-suda, no, Aqmescitte bir tanış adamnıñ üyüne tüşken edim. Bir eki oğlan kelgen edik de, biz o oğlannı Taqtaşı rayonında buğalter işley edi, o ayttı, vaqşı keliñ, propiskanı srazu yaparmız, dedi, degen edi. Soñ o, biz kelgen soñ bardıq anda, anda o komendantnı deñiştirgenler. Bu tanış Jiguli'nen bir şey yapamay. Soñ oğlan anda qaldı, biz mına onı boğan tanış üyüne kelip, üç-dört kün qondım men, uyap ötip jürip. Soñ ana şu çizmalarnı satıp çıqqanda Salçoqtan dayımlarnı kördim, çıqqanda qapı yanında. Ana dayım apayınen Alla ramet etsin, nemede, Xlopzavodta işley eken, Xlopzavodnıñ neme, Obşitasında oturalar, ana, cür kettik, dedi, kettik anda. Anda bardıq, ana, eki-üç kün uyaq, buyaq, bir tam bar edi, Allayım desin, ana, kolhoz yürü, o zaman o Kobzaldınıñ o çetleri kolhoz edi, kolhoz, sovhoz, pomidor cımağa bar edik, netedik. Soñ bir kün ayttı dayım, mına bir oğlan bar, dedi. Kürüş kişi, dedi, vokzalda, dedi. Ayttım oña, dedi, mına bundayn-bundayn qardaşım keldi, oña iş tapılmaz mında, dep ayttım, dedi. Tapılır, etti, yoq, men aytayım naşennikke, dedi, degen. Ana, degen, egertim kerek olsa, dedim, kelir, aytırım men sizge, degen. Soñ ekinci kün keldi, ayttı, bundayn-bundayn, kelsin, dep ayttı, dedi. Bardım. Zaevleniye yazdım, dedi, dedim, nemede, odel kadrlarda, nemede, peromda, vokzalda, a bu konturalar tekaran uzaq çapyaqta, ana bar anda, dedi, odel kadrğa, ahborni tetirdi. Bardım anda, İranıs edi. O-o-o, dedi, tatar, dedi, Banditi, dedi lodır, yani ne rabotayet, ani tolko bandit obo, dedim ağa, netmedi. Soñ qayttım, keldim, endi nayt, dayıma ayttım bundañ şeyde, ey, dedi, olar, dedi, ondañ soyları da bar, dedi, ana, napacaqsıñ, dedi. Soñ ekinci kün, üçünci kün ağa naçalnik zvan netken, ana, oğlanını aytıp cibergen, niçün kelmedi o, zaveleniyesini yazdı. Soñ. Bardım, bardım, dedim, mına bunday dep ayttı, dedim. Zvant etti verge. Dedi, poşomu te ne oformil, dedi, yesi on bandit, dedi, yesi militsiya, yesi en lodır, dedi, yesi naçalnik, dedi. Poşomu ne oformil, dedi. Şar je oformlayte, dedi. Ana bardım, o yerde mırılda-mırıldap oformit etti, ondayın İşlep başladım, anda guruç çıqışlayımız, ana ne stantsiya ne kelse onı boşatamız, kömür ketse de, ne ketse de. O zaman vagonlarnen şeker kele, qanfet kele, peçene kele, o vaqıtları ondayn vaqıtlar edi, o er yerde peçene, qanfet ya da ondayn şey netilgen şey yoq, çeşit-çeşit kele, no yaramay degil edi, şay işley edim. Soñra anamlarnı tapqan soñ, vizu alıp ciberdim anda. Bir ay, eki ay, üç ay, beş ay, yoq bir şey. Soñ dedim, endi napayım, özüm barıp baqayım dedim, otpuska aldım. O zaman jelezniy doroga Besplatnıy proyekt vereler bilen bile kettim özüm, Andijan oblastında ediler, olar işğal ediler. Soñ ana bardım, olarnı taptım, soñ keldim rayon, olar sovhozda ediler, rayonğa keldim, natsionalnıy nesine, ne deyediler o zaman şu, dedim.